Юратнӑ кураканӑм, эсӗ Чӑваш Енӗн пултаруллӑ ҫыннисем кӑларӑм куратӑн. Ӑна эпӗ Альбина Ирадусович тата журналист ертсе пыратӑп. Кӗнеке хуҫисем Анатолий Никитин композиторпа унӑн юратнӑ мӑшӑрӗ Надежда Никитина. Паян пирӗн кӗнекере хӑна та пур. Вӑл терек халӑхӗсен Нежив фазлӑх ячӗллӗ преми лауреачӗ, Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, халӑх юратакан поэтӑмӑр Раиса Сарпи. Хамӑрӑн кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Анатолий Никитич, эсир вара хальхинче Савельев сас патӗнче хӑнара пулнӑ. Унтан питӗ интереслӗ курма сюжет илсе килнӗ. Ҫав курма сюжета куракана кӑтартиччен ҫав эсир унта эрех хӑналаннине тепӗр хут асӑ илер-ха.
Тӗрӗс хӑнара пултӑмӑр. Александр Савельев сас ятара тӗл пулу ирттертӗмӗр. Тахҫанах кӗтнӗвсем пире ун пирки пӗлтерчӗ Федор Васильевич Кузьмин. Савельев сас сире кӗтет тет, хӑнара тӑрсында пакесе пулман терӗ. Пин вӑхӑтсем сахалрах пулчӗ ун чухне, концертсене каймалла пулчӗ, но анчах та ун патне кӗрсе тухас терӗмӗр ӗнтӗ. Сакӑр каҫнӑ пулсассӑн та Анчах та ҫавах питӗ маттур, питӗ патвар, пире тараватан кӗтсе илчӗ, сирӗлсе хатӗрсе хунӑ унта, тем те пур сире ҫинче унта. Пин тӗл пулу самантисем иртрӗҫ ун ҫине. Совет Союз патне килнӗ пулнӑ Геннадий Сурман та, Аркадий Русаков та, вара виҫсӗмӗр эпир ҫав сӗтел хушшинче шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса хамӑр эреххисене аса илсе малашлӑх пирки те калаҫрӑмӑр унта. Вот питӗ интереслӗ самантсем пулӗ ҫав. Ҫӗнӗ сӑвӑсем вуларӑр-и? Ҫӗнӗ сӑвӑсемпе паллашса вӗсене юрӑ тума суйласа илтӗр-и? Суйласа илтӗмӗр.
Парнелер хӑйӗн кӗнекине вӑл. Надежда Ивановна Вакарин тишкерсе пӑхрӑмӑрӑмӑр. Кунта Шупашкар ӗҫсессӗн питӗ лайӑх сӑвӑсем пур унта. Малашне ҫырап пӑр ҫав сӑвӑсем пӗлӳ. Апла пулсассӑн ҫитес вӑхӑтра эпир сиртен Александр Савельев сас сӑввипе ҫырнӑ ҫӗнӗ юрӑ кӗтетпӗр. Пулать.
пулать шантарчӗ хӑватлӑх. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх эсир Александр Савельев сасӑн пӗр сӑввипе Шур юр ҫинчи юрату ятлӑ вӑл питӗ илемлӗ юрӑ калӑпланӑ. Ҫав юрӑ вӑл халӑхра анлӑ сарӑлчӗ.
Тӗрӗс. Нумай артистсем, ҫав уйрӑмах кулӑшпа сатира артистсем пулсан, илемлетсе, урӑхла формӑллӑ, шӳт формӑллӑ кӑларса ҫак сӑмаха татах та ҫирӗплетрӗҫ. Вӗсем ӗнтӗ ҫак юра тата ҫул тӳпене те вӗҫтернӗ. Ҫавӑншӑн савӑнар. Вӗҫтернӗ ҫапла.
Хӑйне евӗрлӗ поэзи Александр Савельев сасӑн. Шур юр ҫинчи юрату кунта ҫавна туртса кӑларнӑ вӑл. Анатолий, паллах, ҫав сӑвӑна туйса илсе хӑйне евӗрлӗ кӗвӗ шӑрантарчӗ. Ҫак вӑл творчество тӗл пулӑвӗсем кирлех тесе шутлатӑп эпӗ. Вӗсем ҫыравҫӑсене те, юрӑ-кӗвӗлекенсене те хӑйне евӗр вӑй парса пыраҫҫӗ. Ҫан пек тӗл пулса калаҫни вӑл тата ытларах малашне ӗҫлеме хистет. Ҫӗннине шыраттарать. Ҫав мана питӗ килӗшет ҫан пек тӗлпулусем пулни, вӗсемпе пӗрле тӗл пулса калаҫни, вӗсен творчествине тепӗр хут тишкерсе пӑхни пире валли вӑл хӑйне евӗр ҫимӗҫ те, ҫав ҫимӗҫе пирӗн ӳстермелле, ҫитӗнтермелле, вара ҫав ҫимӗҫе халӑха тутантарса пӑхмалла. Юрра, кӗвве хывса. Манӑн сирӗн шухӑша малалла тӑсса ҫапла калас килет. Чӑнах та пӗр-пӗр сӑвӑҫӑн сӑввине суйланӑ чухне ӑна кӗнекере куратӑн-и, журналта куратӑн-и Пӗр туйӑм ҫуралать. Хӑйӗнпе сӑвӑҫпа курса калаҫнӑ хыҫҫӑн, унӑн вӑй-хӑватне чӗрене кӗртнӗ хыҫҫӑн, ман шутпа, кӗвӗ ҫырнӑ чухне тата урӑхларах туйӑмсем хуҫаланаҫҫӗ. Тӗрӗсех-и? Тӗрӗс калатӑр.
Поэтсем вӗсем хӑйсен сӑввисенче темӑна кӑтартасшӑн. Пирӗн композиторсен ҫав темӑра пирӗн хамӑр кӗввешерсе тухма пӗлмелле. Кунта та ҫав пекех пулчӗ. Ку юрра унта мӗнле ҫырать-ха вӑл? Хӑйне евӗр юрату темине уҫса парать. Ах, юрату, юрату, шур юр ҫинче юрату. Тӑм илтерчӗ пӳрнине, вут хыптарчӗ чӗрене, тет. Шур юр ҫинчи юрату чӗрене. пур. Унта таса юрату. Шур юр таса кӑна мар, шур юр сивӗ те. Ҫав тасапа сивӗлӗхре поэт кӑтартнӑ хӑйӗн хӗрӳ юратуне шыраса тупнӑ ҫавӑнта вӑл. Ҫак ҫутҫанталӑк пулӑмӗсем урлӑ кӑтартса панӑ япала.
Поэтова хӑйӗн шалти туйӑмне шӑпталӑп, ҫутҫанталӑк урлӑ вӑйлӑ кӑтартса пама пултарать. Танлаштару урлӑ, сӑнар урлӑ. Вӑл питӗ вӑйлӑ хӑват, сӑнарланнӑ сӑмах вӑл тепӗр ҫыннӑн чунне витерет. Чаплӑ. Унсӑрӑн сывӑ ҫуралмасть. Тӗрӗс. Ҫав шалти вӑй-хӑватсӑр. Килӗшетпӗр, Альбина, килӗшетпӗр. Ҫамрӑксене те питӗ килӗшрӗ ку юрӑ. Пирӗн янаш ушкӑнӗ хаваспах юрлаҫҫӗ. Итлекенсем те, куракансем те кӑмӑлтан йышӑнаҫҫӗ ҫак юрра. Пире вӑл ҫӳлелле кӑштах вӗҫтерет, ҫӗклет. Шалти туйӑма пуянлатать, ҫирӗплетет.
Ҫак самантра Александр Савельев САС пирӗнпе пӗрле пулнине шутлатӑп. Эпир калаҫнӑ вӑхӑтра вӑл сенкер экран умӗнче ларать. Ҫавӑнпа та эпир ӑна ҫак чаплӑ юрӑшӑн пурте пӗрле тав тӑвар-ха. сӑвӑ ҫырса чӑваш халӑхӗн ҫӳпҫине пуянлантарма пултарнишӗн ҫамрӑк чунсенче ҫӗнӗрен юрату хӗлхемне чӗртнишӗн тесе калас килет манӑн Александр Савельев саса. Халӗ вара эпир пурте пӗрле эсир Пушкӑрт Республикинчен исе килнӗ сюжета курса хӗпӗртетпӗр. Тӗрӗсех-и? Хаваспах курар.
Мӗнех курар. Курар.
Юратнӑ кураканӑм, эсӗ те пирӗнпе пӗрле пул. Пирӗнпе пӗрле Савельев сас патӗнче хӑналан. Пушкӑрт ҫӗрӗ ҫинче пурӑнакан паянхи сӑвӑҫсем те тӑван халӑхӑн ҫӳпҫине хӑйсен чун тӗпренчӗкӗсемпе эрешлетеҫҫӗ. Ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ сӑнарлӑ сӑвӑсемпе пирӗн чун пахчинче сапӑртан та сапӑр чечексем ҫитӗнтереҫҫӗ. Ҫак поэтсем пиртен аякра пурӑнаҫҫӗ пулсан та, вӗсем пирӗншӗн питӗ ҫывӑх, мӗншӗн тесен чуншӑн ҫухрӑмсем ҫук. Пушкӑрт тӑрӑхӗнче ӗҫлекен поэтсем питӗ тӑрӑшуллӑ ӗҫлеҫҫӗ. Чӑваш халӑхне ҫӗнӗрен ҫӗнӗ сӑвӑсем хайласа чӑваш халӑх хушшине кӑлараҫҫӗ. Ну, уйрӑмах эпир композиторсем те кая юласшӑн мар вӗсенчен. Кунта карманпа пӗлен юнашар тӑрать Александр Сергеевич Савельев сас. Ӑна пурте пушкӑртла калаҫҫӗ Пушкин теҫҫӗ. Сана пӗтӗм чӑваш халӑхӗ пӗлет. Эпӗ сире мухтанатӑп, сире ырлӑх-сывлӑх телей сунатӑп. нумай ҫул хушши пурӑнса тӑтах та чӑваш халӑхне ҫӗнӗрен ҫӗнӗ сӑвӑсем парне илмелле пултӑрччӗ сирӗн тавах сире. Ну, кунта Мамадовный нашел, кунта Зина Шурбан та ларать. Зинаидӑпа эпир э, тахҫанах пӗлетпӗр пӗр-пӗрне. Аркадий Русаков та кунта, Александр Сергеевич аксакалӗсӗр кунта та пушкӑттӑр. Эсир тӗслӗх парса пыракан, ҫамрӑксене ҫул кӑтартса пыраканни. Чи малтан ырӑ сӑмахсемшӗн тав тӑвӑн сире.

Эсӗ искусствӑсен институтӗнче вӗреннӗ вӑхӑтрах пулчӗ. Ун чухне эсӗ Загирич Могилов халӑх артисчӗ патӗнче вӗренетӗн, композици класӗнче ун чухне интересленнӗ. Вот Нарспи ансамбль йӗркелесен Ку калатӑн пӗрле ҫыхатӑр тӗл пулсан яла килнӗччӗ концертта. Пурин ҫав пек лайӑх кӑна сӑвӑсем юрра хывмалли. Юрра хывмалли сӑвӑ пӗрла урӑхларах пулмалла, ҫавна сӑра тытса ҫырӑр. Ну, ҫырнӑ сӑвӑсенчен суйласа илсе Ҫтатӑр Тяпрейӗнче тӗл пулсан парка Атявер концертра юрисене итлесе кӑларма пуҫларӑмӑр. Пелекен ҫынпа ӗҫлеме те ҫӑмӑлрах вӑл. Тепӗр компа хитре, вот лайӑх кӑна сӑвӑтать япала паран та, вот ку сӑмах юрланмасть, ку сӑмаха улӑштармалла, ҫапла йӑлӑхтарса ҫитерекеннисем те пур. Вот. Ну, я санрана илтмен. Юрланмасть, юрлатармалла ту

Редакцинче ӗҫленӗ райцентрта редакцинче унтан тӑван пилӗк ҫухрӑм ирпе ирех чупа пӗр ӗҫе хӗлле те ҫулла та тӳрӗ ҫул тунӑ сукмак вот ҫӗнӗ юр ҫунӑ хыҫҫӑн кашни хӑй кайнине мӗнне ҫырса хӑварать эпӗ карӑм тепри ҫырать Маша плюс Миша тепри ҫырать Саша плюс Даша Вот юрхинчи юра тумать кухая чакана. Ҫапла ҫураҫҫӗ вӑл. Вот сана парсан ятына юрӑ тунӑ. Ҫуртым халь хал хушинче тупа. Халӑх хушинче.
Высована хит пултарdı ҫитнӗ ку, хит. Хит тал.
Эпӗ Чӑваш конгресӗнче пулнӑччӗ.

ҫав умӗнсене илес те урӑхла майлӑ ҫавӑрттарса халӑха кулӑшласа мансем пуласса. Ҫавӑ кирлӗ, ҫавӑ кирлӗ. Юмрат пасӑрхама пӗлнипе лайӑх. Ҫапла, ҫапла.
Ӑна кашни пӗр кирлӗ. Сӑнамалла, сӑнамалла.
Ӑна кашни пӗр кирлӗ. Там та пуҫ, сӗмпер нумай ҫул хушши пурӑн, пире савӑнтар, нумай ҫул хушши пурӑн, тата нумай ачу вӗсем сан ҫырса ҫӗм пек чӑваш халӑхне савӑнтармалла пултӑрччӗ.
Юратнӑ кураканӑм, эсӗ пирӗнпе пӗрле чӑваш чӗлхин илемне туйса киленсе ларатӑн, Пирӗн чунсен вӗрилӗхне туятӑн. Эпир сана юратнине уҫӑмлӑн каласшӑн та сана халӑхра анлӑ сарӑлнӑ юрӑпа савӑнтарасшӑн. Анатолий Никитин Александр Савельев САС э, сӑмахӗсемпе кӗвӗленӗ «Шур юр ҫинчи юрату пиртен сана парне пултӑр».

Эсӗ Чӑваш Енӗн пултаруллӑ ҫыннисем кӑларӑм куратӑн. Паян эпир хамӑр кӑларӑма ятарласа чӑвашсен паллӑ поэтне Раиса Сарьбине чӗнтӗмӗр. Мӗншӗн тесессӗн вӑл Пушкӑрт тӑрӑхӗнче пӗрре мар пулнӑ, унта пурӑнакан поэтсемпе чунпа ҫыхӑнса питӗ нумай тӗл пулу ирттернӗ. Кӗреке хуҫисем Еланкелле Анатолий Никитин композитор тата унӑн юратнӑ мӑшӑрӗ Надежда Никитина. Манӑн Зинаида Сурпан пултарулӑхӗпе те ҫывӑхрах паллашас килсе кайрӗ. Зинаида Семенова Сурпан кунта Пушкӑртра поэтсем хушшинче уйрӑмах уйрӑлса тӑрать, палӑрса тӑрать. хӑйӗн илемлӗ сӑввисемпеле, нумай композиторсем ҫырчӗҫ ӑнсӑркисемпеле ӑнта еплесе кама уйрӑмах парӑнса хӑварма пултаратӑр ӗнтӗ. Мансӑр пуҫсӑр. Николай Алексеев ӑҫтан илнӗ-тӗр сӑвва ну, хабран илнисем валли вӗсене курман. Евгений Федоров, Еве пӗлнисем,

Ҫырма хӗрринче ҫырӑн юрӑшна шантарать Асӑвпа ҫырнине. Вӑл килӗ. Ҫавӑн пек мана кӑмӑллӑ пулса Аран хӑвартланса кайрӗ пулин пирӗн композиторсемпе сен солистсемпе тӳпи пур пӗлтернӗ. Мӗншӗн тесен ҫамрӑксем халь уйрӑмах ҫак йывӑр тапхӑр пулсассӑн та, ну, анчах та ҫав юрӑсем патне туртӑнаҫҫӗ. Ҫав мана савӑнтарать. Маша Юртин пӗрлештерсчӗ ҫав енӗпеле тата тӑм нумай хайлавсем пӗрле ҫырса халӑх хушшине кӑларасчӗ. Вӑт пилн вӑл тӗп тӗллев. Эпӗ иртсе пырап халӑх юр-ваташӗ ушкӑнне, Ашкӑтар ҫӑлкуҫӗсем. Эпир пуҫтарӑнса хӗллехи вӑрӑм каҫсенче хӗл перенепӗр сирӗн юрӑсене пӗринепӗр юрлатпӑр. Анатолий Никитич, Надежда Ивановна, эсир Зинаида Сурпана мӗнлерех хакланӑ пулӑттӑр? Унӑн пултарулӑхне, унӑн кун-ҫулне унпа курса калаҫнӑ хыҫҫӑн уйрӑмах сирӗн чунра еплерех туйӑмсем ҫуралчӗҫ? Зинаида Сурпан сӑввисенче юрату теми хуҫаланать. Айӑплесе пурнӑҫӗ ун лайӑхах пулман. Нумай йӑрӑхсен чӑтса вӑл хӑйӗн юратӑвне шыранӑ вӑл. Ӗмӗр тӑшшипе халь те шыраса пырать пуль тетӗп, мӗншӗн тесессӗн пурнӑҫа тем тумлать иккен. Ҫапла вӗт. Ҫапла пурнӑҫ тикӗс мар. Хӑш юрату та пур унта, пӗтӗмпех лайӑх пурнӑҫлӑ, савӑнӑҫлӑ ҫын пурӑнать. Ну, анчах та еплесе хӑш-пӗр поэтсен пурнӑҫӗ вот ҫав йывӑрлӑхпа ҫыхӑнса ҫав енне айккине пӑрахса хӑварать ҫав. Чунра вӗрекен туйӑмсене пула маршрутпа. Ҫапла.
Вот, ну анчах та тата тепӗр саманчӗ ун. Ҫав поэзи те пӗр-ха, Сенат Силван поэзине илсессӗн, паллах, вӑл енӗпе вӑл хӑпарчӗ. Вӑл писмен пекех ӗнтӗ. Пӗринне анса ларать, писмен. Тепринне хӑпарать. Ҫав ҫитменлӗхсем пула пӗр пайӗ писменин. Ҫӳлелле хӑпарчӗ ун. Шӑпталӑп йывӑрлӑхсем унӑн чунне ҫунтарнине пула вӑл хӑйӗн сӑввисенче ҫав шалти туйӑмсене кӑтартса пама пултарнӑ. Кӑтартса парать.
Халь те вӑл ҫамрӑк сӑвӑсем ҫырать. Надя Байксем бар. Яланах тӑршаппӑр. Езина де Шурмана та пин кӑлармалла пуль тепремӗшӗн тесе ӑна ташша пӗлсе каймасть. Чӑвашсем пӗлеҫ-ха, чинче шайне хальхи вӑтав ташша тухса курман. Ҫавӑнпа та пирӗн тӗллев, ҫавӑн пек Зинаида Шурман сӑвисем урлӑ хамӑр кӗвӗсене пӗрле кӑларасшӑн ӗнтӗ. Ҫавӑн пек.
Мӗншӗн эсир ҫав Пушкӑрт Республикинче пурӑнакан поэтсем хушшинче уйрӑмах Зинаида Сурбанӑн сӑввисемпе нумай юрӑ ҫыртӑр? Эпӗ ӑна тишкертӗм те сирӗн э, диссенче те, сирӗн репертуарта та сӑвӑсемпе ҫырнӑ юрӑсем питӗ нумай. Кунта тема пур.
Эпир ҫавна тишкеретпӗр, пӑхатпӑр. Пире ҫывӑх пултӑр тесен те ҫавна суйласилетпӗр те вара тин ҫырматӑнапӑр. Тен, сире хӗрарӑмӑн туйӑмлӑхӗ ытларах хӗртсе ярать? Композитор пулнӑ май яланах ҫакна шута илетӗп. Содержани пултӑр тетпӗр ӗнтӗ. Пуҫламӑшӗ малалла ӗнтӗ аталанни, карам вӗҫлени, ҫав мана питӗ кӑсӑклантарать. Ҫав пулмасассӑн вара юрӑ пулмасть. Хӗрарӑмӑн чунӗ вӑйлӑрах вӗрет арҫын туйӑмӗнчен тесе каласшӑн пултӑм эпӗ. Шӑпталӑп ҫав хӗрарӑмӑн вут-хӑвачӗ, сывӑ урлӑ сире ярса илни пӗлтесшӗнччӗ. Кӑна тӗрӗс калатӑр, эп килӗшетӗп, Альбина, ку тӗрӗс. Ун сӑввисем мана тыткӑнларӗҫ. Надежда Ивановна, эсир Зинаида Сурбана хӑвӑр куҫпа курса, унпа тӗл пулса калаҫнӑ. Сирте мӗнлерех туйӑм хӑварчӗ вӑл? Зинаида Сурбанӑн творчестви пирӗн пурнӑҫра питӗ паллӑ вырӑн йышӑнса тӑрать. Вӑл хӑйне евӗрлӗ сӑвӑҫ. Унӑн сӑввисене тишкерсе пӑхнӑ хыҫҫӑн манӑн ҫакна калас килет. Унӑн сӑввисенче нимле суеҫлӗх те ҫук. Вӑл хӑйӗн шухӑшне пӗр никамран пытармасӑр тӗп-тӗрӗссипе сӑвӑ ҫине хурса кӑтартать. Ҫак вӑл унӑн чунри тасалӑхӗ те, халӑха юратни те. Тасалӑха хисеплени. Тасалӑха хисеплени те ҫак кунта вӑл. Ҫав тыткӑнлать. Юрату теми, паллах, унӑн питӗ ҫутӑ. Темле ҫуркуннехи илемлӗ самант пек, таҫтан аякран илемлӗн вӗҫсе килнӗ пек туйӑнаҫҫӗ ун сӑввисенче. Ҫавӑнпа та Анатолий Никитин суйласа илчӗ пуль ун сӑввисене. Ман шутпа ӗнтӗ эсир хӑвӑр та хавхалантартӑр пуль, мӗншӗн тесен эпир хӗрарӑмсем кӑштах вӗт ха хамӑра юратӑпӑр. Ҫавӑнпа та пӗр-пӗр ӗҫ пуҫарнӑ чухне те яланах хамӑр пеккисен сӑввисене суйлама тӑрӑшатпӑр. Суйлатпӑр ҫаплах.
Сӑвӑ кӗнекисем пирӗн патра пур. Пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн Антон Никитинӑн ҫине-ҫине ун сӑввисемпе юрӑсем ҫуралчӗҫ. Ҫав юрӑсем халӑхра анлӑн сарӑлчӗҫ. Вӗсен шутӗнче юрату юрри те, Питӗ пур ҫӗрте те шӑрантараҫҫӗ. Чылай ҫӗрте концертсемпе пулсассӑн, эпир ҫак юрна Анатолийпе иксӗмӗр юрлама тухсассӑн зала пӑхатӑп та халӑх пӗтӗмпех пилпе пӗрле юрлать. Ку вӑл пӗлтерет, ҫак юрӑна халӑх йышӑнса илнӗ, унӑн чунӗ юрлать. Тата шурӑмпуҫ васкать, юрра та иксӗмӗр пӗрле ун сӑввине тишкерсе пӑхрӑмӑр та ун чухне ун кӗнеке те тухманччӗ вӑл хӑйӗн ал ҫырӑвӗсене тетрадь ҫине ҫырса парса янӑ хӑйӗн сӑввисене. Ҫантан суйласа илтӗмӗр унӑн тетрачӗ ҫинчен шурӑмпуҫ васкать юрра. Ҫак юрӑ та лайӑх карӗ, чуна ҫӗклентерекен юрӑ тата тепӗр юрӑ эс ӑҫта-ши савни питӗ чуна кайса тивекен туйӑмлӑ юрӑ пулчӗ. мӗншӗн тесен ун сӑввисем ҫавӑн пек туйӑмлӑ. Унӑн сӑввисенче шанӑҫлӑх, ӗмӗт, ӗмӗт юрату, лайӑххине кӗтет, лайӑххине кӗтет, шанать, тем чул паян, йывӑрлӑх, йывӑр пулсассӑн паян йывӑр та, пулсассӑн та вот ыран лайӑххине вӑл кӗтет. Чав, чи пахи. Сӑвӑра шанӑҫлӑх, ӗмӗт, юратупа пусассӑн вӑл сӑвӑ ҫыннӑн чунне те витерет. Вӑл сӑвӑпа ҫырнӑ юрӑ та халӑха паллах та килӗшет. Мӗншӗн тесессӗн шӑпталӑп кашни итлекен, ҫавна кӗтет вӑл. Итлекен те шанӑҫпа, ӗмӗтпе, юратупа пурӑнать-ҫке-ха. Тӗрӗс, тӗрӗс. Унӑн сӑввисенче питӗ туйӑмлӑ шухӑшсем. Пӗр пуш йӗрке те ҫуккӑ. Ҫакӑ та питӗ паха. Раисла ҫынна эсир тен э, Зинаида Сурпана хӗрарӑм пек туйса илсе пӗр-пӗр э, сывӑ вуласа савӑнтаратӑр. Ҫак э, пӗтӗм халӑх умӗнче ӑна савӑнтарар-ха пӗр илемле сӑвӑпа. Кӗскен кӑна ҫырнӑ сӑвӑ ҫак ӑна тӳррӗн тивессӗн туйӑнать. Вӑл чӑн-чӑн поэт. Поэт чӗри чечек пекех чечен. Поэт чӗри, кӑварӗ пекех вӗри. Чи юлашки юрри ҫураличчен. Юлашки юрри ҫураличчен вӑхӑт нумай, вӑл ҫамрӑк сӑвӑҫ. Пӗрремӗш хут эпӗ Зинаида Сурпан пирки вунӑ ҫул каялла илтрӗм. Троллейбус чарӑнӑвӗнче тӑраттӑмччӗ. Василий Эктей хирӗҫ пырать. Мӗнле пурӑнан, мӗнле пурӑнан? Вӑт, тет Зинаида Сурпанӑн кӗнекине кӑлартӑм та Писательсен кальем текен издательствинче Пушкӑртстана ҫак кӗнеке презентацине кайса килтӗм терӗ. Ҫавӑнтан эпас туса юлнӑ, кайран концертсенче радиопа, телевиденипе артистсем юрӑҫсем юрланӑ чухне хӑлхана кӗре пуҫларӗ. Хӑйне курманччӗ. Пелепее пӑйӑҫ уявне кайсан эп ӑна куртӑм. Вӑл пӑрчӑкан пек, пысӑках мар, питӗ-питӗ вашават, хитре хӗрарӑм, хура хӗрарӑм ман пек. Куҫӗсем йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫиҫсе тӑраҫҫӗ, сӑвӑҫ пулни, пысӑк вӗри чӗреллӗ пулни тӳрех сисӗнет. Пӗр-ик ҫул каялла ӗҫре ларатӑп. Манӑн кӗнеке лавккине пӗр хитре хӗрарӑм кӗчӗ, пычӗ, таҫта курнӑ пек, ӑҫта курнӑ-ха кӑна тесе тӑр. Эпӗ, терӗ, Зинаида Сурбан, терӗ. Шупашкара килтӗм те сана кӗрсе курас тесе шутларӑм, терӗ. Вара чылай калаҫрӑмӑр, эпӗ ӑна питӗ хисеплерӗм, питӗ юратрӑм. Ун хыҫҫӑн вӑл маншӑн тата ҫывӑх ҫын пулчӗ, мӗншӗн тесен сӑвӑҫа Унӑн сӑвви урлӑ юрри урлӑ кӑна мар, хӑйӗнпе калаҫса чуна илни пулчӗ. Питӗ савӑнатӑп чӑваш пикисен хушшинче маттур сӑвӑҫсем нумайланса пыни. Уйрӑмах паҫӑрах каларӑм те, Пушкӑртстан вӑл маншӑн чӑн-чӑн поэзи Хӑватиллӗ чӑваш ҫӗрӗ туйӑнса тӑрать. Ӑҫта чӑваш пурӑнать, унта чӑваш тӗнчи. Ҫав чӑваш тӗнчине, чӑваш хӑватне ҫӗклеме пултаракан пушкӑрт сӑвӑҫисем уйрӑмах. Хӗр сӑвӑҫисем, вӗсем маттур, вӗсене мухтас пулать, вӗсемпе мухтанас пулать. Тӗрӗс калатӑр, тӗрӗс.
И тата ҫакна каласшӑн. Пирӗн совеҫсем хушшинче хамӑр валли хушма ят илесси анлӑ сарӑлнӑ. Раиса Сарпи, Галина Кемель, эпӗ Альбина юрату пулса тӑтӑм. Унсӑрӑн пуҫне Зоя Сывлӑмпи, Нина Пӑрчӑкан. Вӑл тӗлӗнмелле илемлӗ хушма ят тупнӑ хӑйне валли. Сурбан. Сурбан вӑл чӑваш хӗрарӑмӗн тумӗн пӗр Питӗ пӗлтерӗшлӗ пайӗ. Шӑпталӑк, хӗрарӑм хӑйӗн пуҫӗ ҫине сурпан ҫыхать. Апла пулсассӑн эпир ҫак сурпан сӑмаха тата тепӗрле те ӑнлантарма пултаратпӑр. Сурпан вӑл чӑвашсемшӗн вӑрӑм ӗмӗре пӗлтерет. Ҫапла вӗт, Надежда? Ҫавна питӗ ҫапла.
Сурпан питӗ пӗлтерӗшлӗ хушма ят тупнӑ вӑл. Ӑна творчествӑра ҫак хушма ят хӑйне ӑнӑҫу, парса пытӑр. Унӑн творчестви аталансах пытӑр. Ахальтен мар чӑвашсем калаҫҫӗ, ҫынӑн ӗмӗрӗ те чӑваш сурпанӗ пек варӑн пултӑр теҫҫӗ. Зинаида Сурпанӑн та творчество ҫулӗ ҫак чӑваш сурпанӗ пекех вӑрӑм та ӑнӑҫлӑ та тухӑҫлӑ пултӑр. Ҫапла пултӑр тетчӗ ваш. Ҫапла пултӑр. Юратнӑ тӑванӑмсем, ман шутпа халь шӑпталӑк Зинаида Сурбанӑн сӑввисемпе кӗвӗленӗ юрӑсене итлеме вӑхӑт ҫитрӗ. Ҫитрӗ. Ҫапла. Апла пулсассӑн итлер-и? Итлепӗр.
Юратнӑ кураканӑм, халӗ вара эпир пурте пӗрле Зинаида Сурбан сӑввисемпе кӗвӗленӗ юрӑсене итлесе ҫӳл тӳпене вӗҫер-ха. Аякри Пушкӑрт ҫӗрӗнче пурӑнакан куракансем те, поэтсем те халь пирӗнпе пӗрле пулӗ тесе шутлатӑп. Мӗнех, манӑн чун савӑнать. Сирӗн те ҫавӑн пекех пуль тесе шутлатӑп.